Mũrĩega inyuothe, njĩtagwo Inde Waihũgo na ndĩre- nĩ ndĩramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũthikagĩrĩria na kũroraga ihunjio ciakwa na gũ- gũ- gũtũmaga andũ arĩa angĩ moke mone na nĩ ũndũ wa kũmerĩra Ngai amũrathime. Ũmũthĩ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa Ngai ta mũrĩithi ũrĩa mwega kana God as a good shepherd. Na Kristo rĩ, thĩinĩ wa Johana ikũmi, ikũmi na inya augire atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega. Ng'ondu ciakwa nĩ cinjũĩ na niĩ nĩ ndĩciũĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, niĩ ng'ondu ciakwa na niĩ rĩ, nĩ tũrĩ, nĩ tũrĩ ũiguano kana nĩ tũrĩ relationship. Na ndĩreyũragia hĩndĩ ĩrĩa Kristo augaga we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega rĩ, eigagĩrĩra gwĩka atĩa maũndũ-inĩ rĩrĩa matwĩgiĩ kana endaga tũikaranie na njĩra ĩhana atĩa? Na ndĩrarĩkia kũmenya atĩrĩrĩ, Kristo-rĩ, akiuga nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega-rĩ, e, erutagĩra gwĩ, gũtwĩkagĩra ũrĩa arĩithi mekagĩra ng'ondu ciao. Na ndĩroka na maũndũ matatũ marĩa Kristo augaga kana eĩgagĩrĩra gwĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ e ta mũrĩithi witũ. Na rĩrĩ, niĩ nĩ ndĩrarĩithia ng'ombe na mbũri. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩithia ng'ombe na mbũri-rĩ, Mũndũ erĩgagĩrĩra gũcitwara handũ harĩa he nyeki nduru na maaĩ marĩa mega. Na ithuĩ tũrĩ ta andũ-rĩ, angĩkorwo nĩ twendagĩra ng'ondu citũ ũguo-rĩ, ĩ Ngai! Na ndĩreyũria atĩrĩrĩ, Ngai we mwenyewe-rĩ, mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩ maũndũ marĩkũ augĩte agatwĩkĩra e ta Mũrĩithi witũ? Ũndũ wa mbere augĩte nĩ atĩ eigĩrĩire nĩ rĩrĩ, kũhũnia ng'ondu ciake, kana gũcitongoria kũndũ kũrĩa kwĩ nyeki nduru. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ĩmwe, Daudi augire atĩrĩrĩ, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, Ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Jehova e Mũrĩithi wakwa akĩndoraga-rĩ, nĩ arĩreharehaga kĩndũ kĩrĩa gĩothe ndĩriragĩria, kana nĩ arĩndwaragĩrĩria handũ harĩa he kĩndũ kĩu ndĩriragĩria. Ũguo ithuĩ ta andũ-rĩ, tũngĩrirĩria ũndũ-rĩ, Kristo e ta Mũrĩithi mwega-rĩ, nĩwe ũũroraga. Arora ũndũ ũcio tũrerirĩria-rĩ, agatũtongoria harĩa he kĩndũ kĩu tũrenda. Na, ũ, nake Paulo akiuga atĩrĩrĩ, Nake Ngai-rĩ, nĩagacemania na mabataro makwa, na amahingie kũringana na ũtonga wake wa matu-inĩ, thĩinĩ wa, a, a, Afilipi inya ikũmi na kenda, atĩ Ngai witũ nĩakandongoria andware, a, acemanie na mabataro makwa, na ahingĩrie kũringana na ũtonga wake wa matu-inĩ. Na ũguo nĩ kuuga atĩa? Atĩ angĩkorwo nĩtwĩtĩkĩrĩte Ngai nĩwe Mũrĩithi witũ-rĩ, mabataro maitũ he mũndũ ũmaroraga. Nake nĩwe Ngai ũcio ũtũrĩithagia. Bata wake nĩ tũrĩe kũndũ kwĩ nyeki nduru. Bata wake nĩ tũnyue maĩ me na ũhurũko. Bata wake-rĩ, nĩ tũikare tũkindĩirie, tũkĩmenyaga atĩ kĩrĩa tũkarĩa rũciũ na mũthenya ũcio ũngĩ-rĩ, he Ngai ũrakĩrora. Tũikarage maica matarĩ na anxiety. Ti kuuga atĩ tũtirĩthiaga wĩra o mũthenya. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, twathiĩ twĩ na confidence atĩ he mũndũ ũrarora mabataro maitũ, o na me maingĩ kana me manini. Na ndĩreyũria atĩrĩrĩ, Nĩ kĩĩ gĩtũmaga hihi tũgakorũo tũgĩtangĩka ngoro o na tũkĩmenyaga Ngai nĩ Mũrĩithi witũ? Daudi-rĩ, a, in fact, Thaburi, Thaburi 34, Daudi augire atĩrĩrĩ, Mũrũthi mwĩthĩ-rĩ, nĩ wagaga gĩa kũrĩa, no arĩa mehokaga Ngai matikaga kĩndũ o na kĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Kwĩhang'ĩra kwa mũrũthi ũkĩĩhang'agĩra o ũguo wĩhang'agĩra-rĩ, no wage gĩa kũrĩa. No andũ arĩa mehokaga Ngai Mũrĩithi ũrĩa mwega-rĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩega makaga. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ihenya, maũndũ marĩa tũrabatara-rĩ, mationekaga nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ tũrateng'erania na kĩndũ kĩrĩa tũrenda mũno, kana gũkorwo atĩ nĩ tũrateng'erera, a, kana nĩ tũrekĩra hinya mũingĩ ho. Monekaga nĩ tondũ Ngai ũrĩa Mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ amareharehaga na kũrĩa tũrĩ. No naniĩ ngeyũria atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩtũmaga twĩtange mũno? Twĩtangaga mũno tondũ wa rĩrĩ, Tũtirĩ, tondũ tũtihoyaga. Na ũguo nĩguo ibuku rĩa Jakubu inya igĩrĩ yugĩte. Mũtirĩ, tondũ mũtihoyaga. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩa? O na Ngai e Mũrĩithi mwega na akĩendaga gũtũhũnia na indo ciothe njega-rĩ, ithuĩ nĩ tũkoraga tũtarĩ, tondũ tũtihoyaga. Hihi tondũ nĩ tũrona kĩndũ kĩrĩa tũrabatara ta Ngai atangĩhota gũtũhe. Kana hihi nĩ tũrahũthĩra mathaa maingĩ kũigua ruo nĩ ũndũ wa indo iria andũ arĩa angĩ menacio, nginya tũkaaga kuona kĩrĩa ithuĩ Ngai angĩhota gũtũhe, tũkariganĩrũo nginya nĩ kũmũhoya. Na kwoguo-rĩ, tũgekora o na twĩ na Mũrĩithi mwega-rĩ, nĩ tũraga indo imwe tondũ tũtihoyaga. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ũtũmaga twage-rĩ, nĩ kwaga kũiganĩra. Na ũguo nĩ kuuga atĩa? Ndauga atĩrĩrĩ, kwaga rĩmwe-rĩ, kwaga nĩ gũkorũo hihi ũtarĩ na kĩndũ kĩrĩa ũrenda. No ningĩ kwaga-rĩ, no gũkorũo gwĩ kwaga ũhoti kana kũnyihĩrũo nĩ ũhoti wa kuona kĩrĩa wĩ nakĩo. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Reke njuge hau na Gĩthũngũ. Lack is, sometimes lack is absence of what we want. It, but also it is absence of the ability to see what we have. Kũmaanisha atĩa? No ũkorwo Ngai nĩakũhete kĩrĩa gĩothe ũrabatara. No ngoro yaku ĩkoragwo ihenya-inĩ nginya nduonaga kĩrĩa Ngai akũhete. Ngai agakũhe ũgima wa mwĩrĩ, Ngai agakũhe bamĩrĩ, Ngai agakũhe ciana, Ngai agakũhe mĩaramano ya mawĩra, Ngai agatũma ũthiage wĩra ũkahota kũruta na moko maku na ũkarĩa, Ngai agakũhe indo nyingĩ no ndũcionaga tondũ we maitho maku monaga o kĩrĩa ũtarĩ. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo rĩ, kiugo kĩa Ngai kiugĩte ũngai na kũiganĩra nĩ igai rĩnene. Kũiganĩra rĩ, nĩ kũmenyaga atĩ he indo nyingĩ ũrabatara ũtarĩ, no tondũ wa iria wĩnacio rĩ, wĩ mũkenu. Kũiganĩra ti kuuga atĩ ndũkaumĩrage gũthiĩ gwetha. Kũiganĩra nĩ kuuga, ndathiĩ nĩ ndaumagara gũthiĩ gwetha. Kĩrĩa Ngai ekũhe nĩ ngũkenera, na kĩrĩa itarĩ nĩ ngeterera rũciũ. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Tũtigage gũikara maica ma anxiety tondũ tũtirĩ na kĩrĩa tũrona ta arĩ kĩega, tondũ Ngai nĩwe Mũrĩithi witũ na gũtirĩ kĩndũ tũngĩenda. twage, na tũngĩmũhoya kĩndũ o gĩothe, nĩagatũhe. Namba two, hĩndĩ ĩrĩa Ngai augire nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega-rĩ, augaga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ndĩrĩrĩagĩra ng'ondu. Daudi hĩndĩ athire kũrũa na Goliathu-rĩ, augire atĩrĩrĩ, niĩ ngoretwo gĩthaka-inĩ ngĩrora ng'ombe cia, mbũri cia baba, na o hĩndĩ ĩrĩa ndĩ kũu mũrũthi umagĩra, na rĩngĩ nduba ĩkaumĩra, niĩ ngarũa nayo, na ngahonokia mbũri kuma kanua-inĩ ka mũrũthi. Ũguo nĩ kuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa Ngai augaga nĩ Mũrĩithi witũ-rĩ, eeigagĩrĩra mũrigo wa gũtũroraga na gũtũmenyagĩrĩra. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndũba ĩkaumĩra, hĩndĩ ĩrĩa mũrũthi ũkaumĩra, nĩ akaarũa naguo, na o na akorwo nĩ tũgaakorwo tũrũmĩtwo, atũteithũkie kuuma kanua-inĩ ka mũrũthi. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Tũtiagĩrĩirũo gũikara mĩtũũrĩre ya guoya. Tondũ maũndũ, kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ etigĩre rĩ, nĩ gũkorwo atĩ hihi he mbaara ũra, ũrona ta ĩgũgũkora, na ndũngĩhota gwĩtiria. No angĩkorwo Ngai nĩ augĩte nĩ agatũrũĩrĩra rĩ, nĩ Ngai Mwene Hinya Wothe. Na angĩkorwo nĩ Mũrĩithi witũ rĩ, nĩwe ũrĩrũaga mbaara citũ. Ũngĩthoma Johana ikũmi, ikũmi na ĩmwe rĩ, Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, Niĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega, na mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ arutaga muoyo wake nĩ tondũ wa mbũri ciake. Na Kristo ũguo nĩguo ekire. Aarutire muoyo wake nĩ tondũ witũ, na kũ, tũkĩgĩa na kũhonokania kũrĩa gũtaarĩ gwitũ, tondũ Kristo nĩ aarutire muoyo wake. Ũguo nĩ ta kuuga atĩa? Atĩ kĩrĩa gĩothe kĩngĩtũkora, Ngai nĩ atuĩte itua rĩa gũtũgitagĩra o rĩrĩa aaugire we nĩwe Mũrĩithi ũrĩa mwega. Ningĩ-rĩ, ũngĩthoma Thaburi 121, mũgwanja na inyanya yugĩte atĩrĩrĩ, Ngai nĩ arĩkũmenyagĩrĩra na nĩ arĩroragĩrĩra, nĩ arĩroraga muoyo waku. Mahinda maingĩ ithuĩ tũhũthagĩra ma, tũkĩgeria kũgita muoyo witũ kuma kwĩ maũndũ matiganĩte. No ithuĩ tũtingĩhota kũgita mĩoyo itũ tondũ ona tũtiũĩ harĩa yaumire. Ningĩ maũndũ maingĩ marĩa matũrĩaga-rĩ, ona mationagwo na maitho. Na maũndũ mau matũrĩaga matonagwo na maitho-rĩ, Ngai ũrĩa wonaga indo iria itonagwo na maitho nowe ũngĩhota gũtũgitĩra. Na augire atĩ we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega. No ngeyũria atĩrĩrĩ, tũiguaga guoya nĩkĩ? Tũiguaga guoya tondũ tũtiretĩkia atĩ ũguo Ngai augire nĩguo ageeka. Angĩkorwo nĩ augire nĩ agatũ, nĩ agatũmenyerera-rĩ, angĩkorwo nĩ augire nĩ agatũrĩithia-rĩ, angĩkorwo nĩ augire atĩ thũ nĩĩrĩgũaga ngiri ikũmi mwena ũmwe na ngiri, na, na, na, na makũmi ma ngiri guoko kwa ũrĩo na gũtirĩ ũgatũhutia-rĩ, angĩkorwo augire nĩ tũrĩkinyangaga, ah, ing'ang'i na itirĩ ũndũ igatwĩka-rĩ, tũkaaga gwĩtĩkia, tũkona ta ataarĩ serious, tondũ hihi tũtirona indo ciake cia mbaara. No ningĩ-rĩ, nĩ twagĩrĩirũo tũmenye atĩ he mbaara maita merĩ. He mbaara ĩrũagwo na indo cia mbaara iria cionagwo na maitho, na he mbaara ĩngĩ ĩtagwo ya ma hinya, ĩtarũagwo na indo cia mbaara iria cionagwo na maitho. Nake Kristo akiuga atĩrĩrĩ, Niĩ nĩ niĩ ndĩrĩmũroraga. In fact, Kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũrĩa ũgĩaga na nga. Akagĩa na anga. Akoragwo ta, ta, ta, ta, ta, ta makũmbĩ ma iria-inĩ, marĩa matindĩkagwo ũrĩo na ũmotho. Kũmaanisha atĩa? Angĩkorwo wee ndwĩtĩkĩtie atĩ ũrĩa Ngai ũtindaga ũkoragwo wĩ mũndũ wa anga, nĩ kũmaanisha atĩ he mũthenya ũgoka, wee ũrĩtindĩkagwo na gũkũ ũkerwo na gũkũ nĩkuo kwega ũgateng'era nakuo, ũgathiĩ na gũkũ ũkerwo ũgateng'era nakuo. Rĩu ũgũtũũra ũrũũraga o ũguo, na ndũkona kĩrĩa ũrenda. Na hĩndĩ ĩrĩa Kristũ, Kristũ ũndũ ũcio nĩguo endaga gũtwehereria, ũhoro ũcio wa gũteng'erio na gũkũ kana na gũkũ, akiuga, Niĩ nĩ niĩ Mũrĩithi ũrĩa mwega. Na no ndute muoyo wakwa nĩ tondũ wa ng'ondu. Ningĩ kĩndũ gĩa gatatũ arĩithi mekaga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ matongoragia ng'ondu ciao. Kũmaanisha atĩa? Atĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa Johana ikũmi twendi cebeni yugĩte atĩrĩrĩ, atĩ ng'ondu ciakwa nĩ cinjũĩ na niĩ nĩ ndĩciũĩ, ndĩciaragĩria cikanjigua. Kũmaanisha atĩa? Atĩ Kristo angĩaria Nĩ tũkũmenya nĩwe watwarĩria na tũkamũrũmĩrĩra. Ũngĩrora kũndũ guothe kwanaga ũtongoria nĩ kũharaganaga. Mabũrũri marĩa manaikara wega maikarĩte wega tondũ he hĩndĩ kwarĩ na mũtongoria warĩ na ũtongoria mwega. Na gũtirĩ ũtongoria ũngĩ mwega ta wa gũtongorio nĩ mũndũ ũngĩruta muoyo wake nĩ tondũ waku, na ũcio nĩwe Kristo. Ũguo hĩndĩ augire nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega rĩ, augire nĩwe ũrĩtũtongoragia. Ũngĩthoma Johana ikũmi na inya ithathatũ Kristo augire atĩ, Niĩ nĩ niĩ njĩra, niĩ nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na niĩ nĩ niĩ muoyo. Kũmaanisha atĩa? Atĩ angĩkorũo nĩwe njĩra-rĩ, nĩ oĩ handũ harĩa tũngĩgerera nĩgetha tũkinye kũrĩa tũrathiĩ. Angĩkorũo nĩwe ũhoro wa ma-rĩ, nĩ oĩ gacĩra karĩa ka ma tũngĩgerera nĩgetha tũthiĩ harĩa tũrathiĩ. Angĩkorũo nĩwe muoyo-rĩ, nĩ oĩ thabarĩ ĩno nĩ ya kĩ, or what the journey is all about. Kũmaanisha tũngĩtĩkia Jesu ta Mũrĩithi ũrĩa mwega-rĩ, nĩ tũgũkinya kũrĩa tũrathiĩ tondũ nĩwe njĩra, ningĩ nĩwe muoyo, na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Kristo erutĩire akauga, Niĩ nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma. Tũngĩmũrũmĩrĩra nĩ tũgũkinya kũrĩa tũrathiĩ. Na we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega, kũmaanisha atĩ akoragwo atũtongoretie na no arute muoyo wake nĩ tondũ witũ. Gũkĩrĩ ũguo-rĩ, tũngĩaga gwĩtĩkĩra mũrĩithi ũrĩa mwega gũthiaga atĩa? Hĩndĩ ĩmwe Kristo aahunjagia-rĩ, ũngĩthoma Mathayo kenda ikũmi na ithathatũ-rĩ, yugaga atĩ aacemanirie na andũ, arora kĩrĩndĩ-rĩ, onire gĩ gĩthĩnĩku na gĩkaaga ũteithio. Na Gĩthũngũ yugaga harassed and helpless. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Andũ acio maarĩ athĩnĩku, Na makaaga ũteithio. Tondũ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, kwaga gũthĩnĩka gwaku, no ũkorirũo nĩ wonete thayũ thĩinĩ wa Ngai ũrĩa ũheanaga thayũ, nĩgetha ũtige gũthĩnĩka. Angĩkorũo nĩ ũkuona, nĩ ũkuona ũteithio, no wonire ũteithio he gĩthima kĩrĩa gĩtahũaga, na gĩthima kĩu gĩtahũaga nĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ũguo nĩ gũkiuga atĩa? Nĩ twagĩrĩirũo twĩtĩkĩre ũtongoria wa Ngai, Mũrĩithi ũrĩa mwega.